Ech wëll vläicht ufänke fir ze soen, datt dat hei en e ganz deieren Accord ass. Déi zwee Accorden, déi mer hei hunn, do ginn dervun aus, datt op d'mannst, op d'mannst all Accord zéng an eng hallef Millioun Euro ass. Dat heescht, 21 Milliounen Euro ass de Minimum an dat ka ropgoe bis zu 52,5 Milliounen Euro. Wann een dat vergläicht mat anere Projeten, déi mer an der leschter Zäit diskutéiert hunn, Aspuerungen, mat deene mer konfrontéiert waren am soziale Beräich an an anere Beräicher, mengen ech, musse mer eis bewosst sinn, datt mer hei iwwer eng substantiell, Dépensë schwätzen, an ëmsou méi justifiéiert ass et dann, fir eis d'Fro ze stellen, Ass dat richteg, wat mer hei maachen? Wat maache mer hei iwwerhaapt? Ass dat opportun? Déi éischt Consideratioun, déi een, fir déi Fro ze beäntwerte ka ginn, ass, datt Lëtzebuerg sech vläicht ze vill ambitiéis Ziler setzt an deem do Beräich, well eeben en Territoire keng grouss Méiglechkeeten hiergëtt am Beräich vun den alternativen Energien, well och d'Biocarburanten am Beräich vum Transport Eng Rei vu Problemer, ass zwar net méi esou schlëmm wéi et war, mee och do gëtt et ethesch Problemer, wa mer Biocarburanten asetzen. Dat ass keng einfach, dat ass keng einfach Décisioun, fir dat ze maachen. A mir mussen eis och virun allem d'Fro stellen, Déi héich Ziler, déi mer geholl hunn, ginn déi nach net méi onrealistesch duerch déi Industrieprojeten, déi elo nach all geplangt sinn? Oder grouss Stroumproduzenten, wa Google sech effektiv hei géing nidderloossen, da muss ee sech jo och d'Fro stellen, Wéi gesäit et dann aus mat der Energiebilanz, mat erneierbaren Energien an esou weider an esou virun? Ech weess net, ob d'Regierung déi Donnéeë schonn huet oder se scho matgedeelt huet, mee ech mengen, wat mer kënne mat Sécherheet soen, ass dat de Wuesstum, sief et bevëlkerungsméisseg, wirtschaftsméisseg, Industrien an esou weider, eis ëmmer méi an eng Situatioun dreift, wou mer déi Ziler, déi héich gestachen Ziler, déi mer eis do setzen, wahrscheinlech net kënnen erreechen. Loosse mer dann emol kucken, firwat mer déi tëschent 21 an 52 Milliounen Euro dann ausginn. Den Här Hahn hat gesot, Mir kafen erneierbar Energien an Estland an a Litauen. Dat maache mer net. Mir kafen null erneierbar Energie am Ausland. Mir maache just en Transfert statistique. Näischt anescht. Mir soen einfach, mir kënnen eis eppes statistesch guttschreiwen, déi Suen, déi mer ginn, dat ass keen Transfert statistique, dat ass en Transfert réel, mä déi Energie, déi mer soi-disant kréien, dat ass näischt anescht wéi Statistik. Et gëtt keng Stroumleitung tëschent de baltesche Staaten a Lëtzebuerg, wou dee neie grénge Stroum lo op eemol géing heihikommen. Dat gëtt et net. Neen, neen, si maachen Stroumnetz mat Polen a mat Schweden, probéieren se Stroumnetz, awer net direkt op Lëtzebuerg. Hei geet et ëm eppes anescht. De Stroummix zu Lëtzebuerg, dat wat hei am Stecker ass, dee gëtt null betraff vun deem Accord. Wann ech hei de Stecker astiechen, dann hunn ech nach dee selwechte Mix vun Atomenergie, Kuel, Gas, erneierbar. Mat oder ouni deen Accord. Dir huet just gréng Energie wann Dir Äre Stecker iergendwou rastécht. Hei zu Lëtzebuerg gëtt 100 Prozent gréng Energie geliwwert un all Stot am Land. Jo, mee awer net zum Beispill un all Industrie am Land. Dat ass richteg.
Ma voilà, gesitt Der emol, Här Minister, also well ech mengen. Ma nee, mir mussen, mir musse wëssen, mir musse wëssen, wouriwwer mer schwätzen. Eis Betriber si grouss Konsumenten. Jo. An also et ass net esou, datt de Stroummix hei am Land sech géing änneren duerch en Transfert statistique mat de baltesche Staaten, dee mer awer deier bezuelen. Mir kafen also keng erneierbar Energie, mir kafen eng Statistik. Dat Zweet ass, mir ginn dann déi 50 Milliounen Euro. Et ass natierlech wouer, datt déi Staaten sech do och engagéieren, fir do och Energie renouvelable dermat ze développéieren. Mee och do gëllt de Principe d'unicité vun de Recetten am Budget. Dat heescht, dat ass eng politesch Absichtserklärung. Mee dee gréisste Projet, de gréissten Energieprojet vun de baltesche Staaten, an Zesummenaarbecht mat e puer aneren an der Géigend, dat ass eng Atomzentral a Litauen, dat ass Visaginas. Deen ass, dee Projet ass scho relativ al an ass heiansdo op d'Säit geluecht ginn, du mat de Spannunge mat Russland ass e erëm ausgepaakt ginn. An dee gréissten Energieentwécklungsprojet an deene Staaten ass, wéi gesot, d'Atomenergie. Elo froen ech mech, ech kann et net beweisen, mee vue datt de Budget do opgestallt gëtt, wéi en hei opgestallt gëtt, ob mer net dann, wa mer Energie subventionéieren, ob et sécher ass, datt mer alternativ Energien subventionéieren. Mir hunn als adr ëmmer gesot, A fréier, virun der Gambia-Regierung, huet d'DP dat hei och plädéiert, dat et jo u sech, wa mer wëllen eppes maache géint den CO2-Ausstouss, dat mer dat sollten hei am Land maachen, well et dem Klima jo, dat ass déi Formel, déi mer deemools gebraucht haten an och d'DP gebraucht huet, dem Klima wär et jo schlussendlech egal, wou mer d'CO2-Reduktiounen Erreechen. An hunn elo gesot, Kommt, mir maachen et hei am Land. Mir maachen eppes fir d'Handwierk hei am Land. Mir maachen eppes fir d'Isolatioun vu Gebaier oder d'Renovatioun hei am Land. Dann hu mer eppes gemaach. Mir bleiwen och bei där Positioun, wa mer wëllen wierklech higoen a probéieren, Aspuerungen ze maachen fir manner CO2-Emissiounen, dann denke mir, sollte mer déi Suen investéieren hei, aplaz en Transfert statistique ze maachen, deen, ënnert dem Stréch d'Stroumzesummesetzung hei net ännert, eng reng ideologesch Approche ass, déi schrecklech vill Sue kascht a vun där mer net wëssen, wéi de reellen Transfert financier, dee mir an déi State maachen, wéi déi Sue schlussendlech gebraucht ginn. Dat gesot, kann d'ADR dës Projeten net matstëmmen.